انہیں گناہ نئیں تھیندی۔ تیݙی سک دا سایہ جائیں ݙینہہ دا تیݙے سک وند خاک نشین تے آئے۔ تیݙی سک دا سایہ جائیں ݙینہہ دا تیݙے سک وند خاک نشین تے آئے۔ بلکہ آتھائے۔ بھوئیں نال اسمان دی سانجھ رلی۔ اسمان دے پیر زمین تے آئے۔ تیڈی سک دا سایہ ناظم تیڈی سک دا سایہ جائیں ڈینہہ دا تیڈے سک وند خاک نشین تے آئے۔ بھوئیں نال اسمان دی سانجھ رلی۔ اسمان دے پیر زمین تے آئے اور بت ساہ دی کھیݙ اچ خادم دے احساس دا عکس جبین تے آئے بت ساہ دی کھیݙ اچ خادم دے احساس دا عکس جبین تے آئے تیݙی مونجھ دا محت محابہ ہے من مومن تھائے دل دین تے آئے بسم اللہ تیݙی مونجھ دا محت محابہ ہے من مومن تھائے دل دین تے آئے ایہو قافیہ ولا بے رنگ اچ ڈیکھسو کہ تیڈے آون تے ساہ سرت لدھی ہر وہم گمان یقین لگے تیڈے آون تے ساہ سرت لدھی ہر وہم گمان یقین لگے تیڈا مل پوون ول کھل پوون آرام لگے تسکین لگے کیفیت ڈیکھسو قبلہ تیڈے آون تے ساہ سرت لدھی ہر وہم گمان یقین لگے تیݙا مل پووݨ ول کھل پووݨ آرام لگے تسکین لگے اے توڑے خواب اچ آئیں توں آ تاں ڳئیں نتیجہ ݙیکھسو کہ خواب کتھا توڑے خواب اچ آئیں توں آ تاں ڳئیں آ ڳئیں تاں خواب حسین لگے توڑے خواب اچ آئیں توں آ تاں ڳئیں آ گئیں تاں خواب حسین لگے تیڈے نقش قدم تے نیندر پیا تیڈا خادم تخت نشین لگے بسم اللہ مرشد تیڈے آون تے سا سرت لدھی تیڈے آون تے سا سرت لدھی ہر وہم گمان یقین لگے تیڈا مل پوون ول کھل پوون آرام لگے تسکین لگے توڑے خواب اچ آئیں توں آ تاں گئیں توڑے خواب اچ آئیں دیکھنا ہے کہ خواب کتھاں ہا توڑے خواب اچ آئیں توں آ تاں گئیں آ گئیں تاں خواب حسین لگے تیڈے نقش قدم تے نیندر پیا تیڈا خادم تخت نشین لگے مہربانیاں تیڈے وہم دے جیرے ڈوڑے کتھا ہی نمی پڑے ہوئے سنو نہ کرو مرین دی تاڑی ہے جیری تاڑی ہوئی کہنی مریضی کدا تیڈے وہم دے وہن اچ وہے پے ہیں ساڑی من تو لہے ساڑی سیڑ تے آ تیڈے وہم دے وہن اچ وہے پے ہیں ساڑی من تو لہے ساڑی سیڑ تے آ متاں اکھ دی اوڑھ توں جھنڑ پوویں ساڈے ہاں وچ بہہ ساڈی سیڑھ تے آ متاں اکھ دی اوڑھ توں ڈھائے پوویں ساڈے ہاں وچ بہے ساڈی سیڑھ تے آ ساڈا من ہے مرکز مونجھیں دا توں مونجھ نہ سائے ساڈی سیڑھ تے آ ساڈا من ہے مرکز مونجھیں دا توں مونجھ نہ سائے ساڈی سیڑھ تے آ چا ٹردی ٹور دی چس خادم بس ٹردا رہے ساری سیڑھ تے آ چا ٹردی ٹور دی چس خادم بس ٹردا رہے